Nawr te, gan bod hi'n Wythnos Genedlaethol y Sglod, ni yna, yma yn y gegin yn dathlu! Woo! Reit te, beth wyt ti'n mynd i goginio i ni heddi, Geth? Y wejan berffaith. Y wejan berffaith? Fi yma'n barod. Wel, dwi'n gwybod, dyna pam dwi'n gwneud wejan berffaith, mae gennyf fi... Wejen i wejen! Reit. Fi mor ddoniol. Tatws trwy crwyn, dwi'n galw rhein. Reit. Wyt ti'n galw nhw? Tatws pob. Tatws pob, oce. Okay. Dewis rhyw dri um, tu ar un un maint a rhoi nhw'n y popty ping am ddeg munud. Y popty beth? Popty ping. a mae eisiau rhaid chydig o dyllen fo ffordd cyn nhw. Rhaid nhw'n y popty ping am ddeg munud. Wedyn beth ydych chi'n cael ydy ar ôl i torri nhw efo cyllall eitha miniog, neu maen nhw'n dod o'i gilydd, ydi wejan berffaith. Ww, Bela, ocê. Hyfryd. Reit, a ma' hynna, d- n- d- 'dyn nw 'im wedi poptu fela, 'dan ni isio gneud rwbeth iddyn nw. Hmm, Pasio rei bach o chydig flas arnyn nw, ie? chydig o ddillad arnyn nw, felly be' 'dan ni mynd i neud, dillad, ie, ffwrdd. Yym, ewch chi nôl yn y rhein, ma' rhein yn grêt. Ti gwbo be' 'di enw hwn? Garlleg? Na, peth! O, nadw. Pesl y Mortar, ewch chi nôl o. Ocê, 'dyn nw'm yn ddrud, rhyw bump punt. Ocê, a ma' yn y hwn ma' gynno fi garlleg cyfan, g- yym, dim y clwf, ond yr bulb cover. Yeah. Reit, ac yma mae gen i chydig o lemon thyme, dwi'n rhoi hwn i mewn. A dwi'n rhoi... Hei, uh, ti'n rhaid, posh gyd? Ie, wel, posh. Um, a dwi'n rhoi o'i gyd i mewn efo'i gilydd, lot o halen. Ww. Um, a mae hwn fwy iachus na sglodion cyffredin, o dia? Wel, ydy mae o, ond y problem ydy, mae pobl yn gwneud wedges adra, a maen nhw'n rhaid nhw syth yn y popdi, torri tatan, syth yn y popdi, mae'n cymryd awr, awr a hanner. Mm. A ma' nw'n dod o 'na a ma' nw'n sych a ma' nw'n galed. Y cyfrinach mawr yw i roi nhw yn y popty pink cyn dachre, ie? Dwi... Dyna dwi'n neud, sa'm byd yn bod â hynna. Hyfryd. Dwi'n roi ychydig o olew olewydd yn hwnna. Hyfryd. A dwi'n mynd i jyst neu' siŵr bo' ni'n dorri o reit lawr. Oce? A... Sgwnsio fe mewn fel 'a. Sgwnsio fo ia a be' ti'n ga'l ydi'r blas

A mae hwn yn mynd i'r popty sydd yn fyma. Am pwy mor hir mae fe'n mynd mewn i'r popty am? A dwi'n rhoi hanner awr ar ddau gant iddo fo, oce? Jyst bod nhw'n browno'n neis, ia? Dwi'n mynd i wneud dip sydyn, reit? Yn fyma mae gen i fi mayonnaise, uh, hanner ffat, oce? Dwi'n mynd i roed... Hanner y sain? Ie, hanner y sain. Dwi'n mynd i roed ddwy llwyad bwtyn o hwnna mewn, a dwi'n mynd i roed hanner twb o hufen sydd wedi suro. Hwn sy'n mewn um, cheesecakes forever, ta. Oce.

Wedi. Sori, nes i golli hwnna. O'n i'n o'n i'n canolbwyntio ar y bowlen ni. Reit, dwi'n di... Fel ti'n gweld, maen nhw wedi coginio neis, a mae gen ti'r darn ar garlleg yma, a mae hein yn ffantastig. Dwi'n rhaid hein i mewn hefyd, maen nhw'n eitha neis. Alla i roi bach o'r, um, o'r dip? Cer amdani dros hwnna. Hyfryd. Oce. Amdani, fel e. Oce, a wedyn mae gennym ni'r dip poeth, a mae hwn yn boeth. Oce, mae hwn yn boeth. Na fo arall. Sim lot ar ôl i neud nawr heb lan blasu n'w o's e? O ma isio blasu. A gan bo fi ma well i fi neud yfe? Hyfryd. Dere fi ga'l blas ar rheina de. Dwi 'eb 'di neud yr un pwaith. Mm ma'n hyfryd ma raid fi weud. Neis? Mm chware teg.